Һәрбер кешегә, әлбәттә, кунакны каршы алуы, аны кунак итү рәхәт. Ләкин шушы кунак киткәндә, әлбәттә, күңелебездә бер кат моңсулык, күңелебездә бер кат ничектер бушлык кала. Рамазан ае, Аллаһның кунагы, һәм әлеге айны озату да безнең күңелләребездә ниндидер бер бушлык, ниндидер бер моңсулык уята. Шуңа да Рамазан аенда алган тәрбиябез, шушы айда булган күтәренке кәеф, шушы айда булган намазларыбыз, ураза, Коръәннәребез, зикерләребез, әлбәттә, безгә башка айларда җитми. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә Рамазан аен бер айлык мәдрәсә итеп бирә. Шушы бер ай мәдрәсәдә без белем алганнан соң, шушы белемебез белән калган айларны гамәлләребезне кылырга тиеш. Ничек без Рамазан аенда ураза тоттык, Ничек без Рамазан аенда намазларда тордык? Ничек без Рамазан аенда Коръәндә нык булдык? Ничек без Рамазан аенда зикерләрдә күп булдык? Шуның шикелле калган айларны да безгә инде әлеге дәрәҗәне төшермәскә һәм уразаны да өстәмә уразалар белән, нәфел уразалары белән, әлбәттә, тотарга кирәк. Шәүвәл аеның алты көнен ураза тоткан кешегә Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм вәгъдә итә, Рамазанның һәрбер көне өчен Ун көн ураза тоткан әҗер-савап, ягъни утыз көн, ул тигез була өч йөз көнгә. Шулай ук шәввәл аенда алты көн ураза тотабыз икән, аның да һәрбер көне ун көнгә тиң. Шулай итеп, әгәр дә без шәввәл аеның да уразасын, алты көн уразасын тотабыз икән, димәк, без. Ел буе ураза тоткан, әҗер-савап алабыз. Бу түгелмени Аллаһ Тәгаләнең безгә булган рәхмәте, җәмәгать? Һәм, әлбәттә, намазлар, төнге намазлар. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм безне инде тәравихка өйрәтте. Рамазанда без сезнең белән тәравих намазларын укыдык, ләкин Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм тәравихны төннең өчтән бере, соңгы өчтән берендә укыса, Ул гадәти Рамазаннан тыш башка көннәрдә безнең Тәһәҗҗүд белән алмашырга тиеш. Һәм без сезнең белән, ничек Рамазан аенда гадәтләнгән булсак, шулай калган көннәрдә без инде Тәһәҗҗүд намазларына торырга тиеш. Төнге намазлар, әлбәттә, күңелләребезне пакълый, иманнарыбызны ныгыта. Һәм әлеге намазларны без үзебезнең бер гадәтебез итсәк иде. Шулай ук, мохтаҗларга ярдәм итү булсын, фәкыйрьләргә үзебезнең ярдәм кулын сузу булсын, башка айларны да әлеге изгелекләребезне югалтмаска кирәк. Һәм шушы Рамазан аеның бәрәкәте, җәмәгать! Әгәр дә ди шушы Рамазан аеның бәрәкәтен белсәләр, инде һәрбер кеше, һәрбер мөэмин мөселман, Шушы Рамазан аеның ел буе булуын теләр иде, дие. Әлбәттә, без дә сезнең белән телибез, һәм инде Пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм һәм аның сахабәләре шикеллек, шушы Рамазан ае үткәннән соң, ярты ел дәвамында дога кылалар иде, Йә Раббыбыз Аллаһ, шушы Рамазанны бездән кабул ит, аны дөресләп бездән кабул ит, Карын уразасын гына түгел, эчмичә-ашамыйча тору гына түгел, шәһвәтләрдән тыелып торуны гына түгел, телләребезне, күзләребезне, үзебезнең аякларыбызны, кулларыбызны, колакларыбызны ничек без уразалы иткән булсак, аларны ничек гөнаһлардан тыйган булсак, башка айларны да без Шушы начар яман эшләрдән тыелып кала алсак иде. Ярты ел буе сахабәләр дога кылалар иде, я Раббыбыз Аллаһ шушы Рамазанны бездән кабул ит дип, һәм инде ярты ел үткәннән соң киләсе Рамазанга да исән-имин җитә алсак иде диеп Аллаһы Тәгаләдән сорыйлар иде. Шуңа да Раббыбыз Алла, бездән шушы Рамазаныбызны кабул ит, шушы Рамазаныбызны дөресәп кабул ит, шушы Рамазанда кылган гамәл гыйбадәтләребезне кабул ит, кылган тырышлыкларыбызны, булган ихласлыкларыбызны бездән кабул ит. Инде һәр барчаларыбызга вәгъдә ителгән әҗер савапларын насыйп итеп, я Раббыбыз Алла,